Vawlei ah hin hrinṭhan na si hnuah tukforhnak na tong lai lo timi hi Bawipa nih ahohmanh kan si ah bia kan kamh lo. Tukforhnak nan tong lai lo tiah ahohmanh bia kan kamh lo. Asinain cu tukforhnak chung tu ahcun keimah nih kan kalpi hna lai, kan tuarpi hna lai. Cu tukforhnak cu kan tanpi hna lai timi tu cu Pathian bia nih a kan kamhmi a si timi kha van chim ka duh. Cucu khoika dah kan hmuh ti si ahcun Johan thawngṭha dal hlei ruk cang sawm thum le cang thumnak ah khan a timi cu Jesuh Khrih nih nannih nih keimah he nan i pehtlaihnak thawngin lungdeih hnangamnak na hmuhnak hi kan chimh hna vawlei nih harnak an pek hna lai a ti bak mu sihmanhsehlaw ṭih hlah u vawlei cu ka tei cang tiah ti harnak nan tong la lo ti bak lo khamu vawlei nih harnak an pek bak ko hna la ti sihmanhsehlaw ṭih hlah u vawlei cu ka tei cang tiah ti Cucaah cun dawp min ah tukforhnak in nan tong la lo tiah bia kan kam bak lo sihmanhsehlaw cu tukforhnak chung tu ahcun keimah nih kan tuarpi hna lai kan kalpi hna lai kan tanpi hna lai ti kha Bawipa nih bia a kan kamhmi tu kha a si ti kha nan sinah chim ka duhmi cu si cucaah cun aho paoh kan si ahhin keimah thok in tuzan ni hi ka mu nih ṭhumi kan sia live in thawngṭha ngaimi kan sia vawlei cung minung vialte hi tukforhnak kan tong dih Atu bak an tukforh ka tong bal lo timi cu atu bak nan um bak la lo. Keimah zong tukforh ka tong ve. Nangmah zong tukforh na tong ve ko la. Tukforh ka tong bal lo timi cu kan um la lo. Tukforhnak ha kan ton di zei ruangah tukforhnak ne cu ahoman a hrial hna lo. Mi zei bantuk minung na si zongah tukforhnak ne cu a nang cu na tha tuk le kan tukforh kho la lo tiah an te la lo. ah nang cu na chia tuk cang le tukforh zung na hau ti lo hi tiah an ti la lo kan dihlak tein tukforhnak kan ton dih i keimah lila zong tukforhnak ka ton ti kha chim ka duh zei ruangah tukforhnak nih cun a ho hmanh kha zei bantuk minung hmanh kha tukforhnak nih cun a hrial hna lo tukforh dingah hin a ṭha tuk zong kan um lo tukforh dingah hin mu ahopaoh kha tukforh khawh kha kan si dih ko ti kha van chim ka duh mu cucaah cun dawtmi hna zei bantuk dirhmun na phak zongah hin tukforh khawh ṭhiam ṭhiam na si ko mu tukforhnak timi cu zeidah a si timi tu cu kan i fian a hau mu tukforh tukforh ka van ti tikah khin mu kan dihlak ten tukforh la kan tong dih ka ti cu mu asine cun zei bantuk khidah tukforh nak cu si timi kan i fian hau tukforh nak timi cu ṭhat lo nak tuah dingah khan a ho poh kha tukforh kan si ṭhat lo nak tuah dingah khan a ho poh kha tukforh kan si mu Cucaah cun hika hin aa ṭhat lonak tuah dingah kei cu tukforhnak ka tong bal lo timi cu kan um bak la lo. Kan um bak la lo. Keimah lila zong tukforh ka si. Nangmah le keimah cum ko rih hman u si. Kan Bawipa Jesuh Khrih hman dawkaw tukforh a rak si cu. Nangmah le keimah cu chim lo. Kan Bawipa Jesuh Khrih hmanh kha Satan nih cun tukforh dingah khan a rak hrial lo. a rak tu forh khoika zon dah kan hmuh mathai thongtha dalli kha van kau hman usi mathai thongtha dalli ah khan bawipa kan bawipa ji su hrim hrim kha tuk forh a rak se cun thlarau nih jesu cu satan nih rak tuk forh awkah ram laka a kalpi ti Cung thlarau nih Jesuh cu Satan nih rak tuk forh awkah ramlak ah a kalpi. Ni sawm li le zan sawm li rawl lo um hnawh Jesuh cu a rawl a ṭam ngaingai. Khuachia cu a sinah a ra i, Nangmah cu Pathian Fapa na si ahcun hi lung hi changreu ah canter hna ngat tiah a ti. Jesuh nih cun Cathiang nih pei minung hi rawl lawng in a nung kho lo, sihmanhsehlaw Pathian nih a chimmi bia paoh cu a nunnak a si lai a ti kha tiah a ti. Hika zon ah hin nangmah le keimah hi cu mu von um ko rih seh. Kan Bawipa Jesuh Khrih hman kha Satan nih cun tukforh dingah a rak hrial lo, a rak tukforh ve timi te kha Mathai thawngtha dalia khan kan Bawipa Jesuh Khrih hrimhrim kha tukforhnak a rak ing ve tukforh rak si ve kha asia cun Hebru van kau ta hmanh a si. Hebru dal hnih cang hlei riat. Hebru dal hnih cang hlei riat. Hebru dal hnih cang hlei riat. Amah hrimhrim nih khan tukforhnak le teminnak kha a rak in cang caah tukforhnak a ingmi kha a bawmh khawh hna ti zoh hmanh u. Hebru dal nih cang hleiriatnak ah amah hrimhrim nih khan tukforhnak le teminnak kha a rak in cang caah a ti. Tukforhnak a ingmi kha a bawmh khawh hna tiah a ti. Cucaah cun daw atu nei ka van chimmi kha mu. Bawipa Jesuh nih cun tukforhnak nan tong lai lo ti a kan kamh bak lo. Sinain cu tukforhnak chung tu cun keimah nih kan kalpi hna lai. keimah nih kan tuarpi hna lai nan tei khawh nakhnga keimah nih kan bawmh hna lai tiah kan tinak kha hebrew dal nih cang hlei retah amah hrimhrim nih khan tukforhnak le tem innak kha a rak in cang caah tukforhnak a ingmi kha a bawmh khawh hna tiah ti tukforhnak a ingmi kha a bawmh khawh hna tiah ti Ka van chim rih ko lai i tukforh timi cu ṭhet lonak tuah dingah tukforh kan si ka ti cu mu. Cun tukforh timi cu zeidah si ti si ahcun mu ruah kan duh lomi thing ti khi amah tein kan mitthlam ah hin a cuang thluahmah. mah rong ke a caan ah kan ti caan um khi mu mah bantuk sa kan ti caan um khi mu nan ton bal ko la domi hna nan ton bal ko la ruah kan duh lo mi pi hna kin putut ti a hong cho kan ruah nak a khi mu kan mit thlam te na a hong chuang chu mu le khi khi kan duh bak lo ruah kan duh lo kan mit thlam zo chuan ter kan duh lo ti a kin a ca ah kan ti ton chu mu ka tukforh kan timi cu ruah na duh lomi theng te khi mu ruah na duh lomi theng te kha mu kha ama tein na mitthlam ah khan a hong chuang cu tikah cun zeidah mu a cang na ruahnak khan he ti an i pai mu ruah le na duh lo amah tein le he tiah mu na mitthlam hna ah khan mu an van chuang Cu tikah cun na ruahnak kha he tiah cu thil he cun an i pai cang. Zei ruangah? Dawtmi hna, a ruang cu Satan nih a ukmi vale dawh kan nun rih cu. Satan nih a ukmi vale kan um rih caah khan Satan nih cun kan duh lomi ruah kan duh lomi thengte zong kha ruah dingah khan hete kan hmai khan a van cawngia cang cu awk kan mitthlam bak ah khan a van chiah cang cu a van kan mitthlam ah khan a van cuanter thluahmah cang cu mu zeitluk hmanh in ka dawtmi hna Bawipa hi ai neihmi na si zongah tukforh khawh na si ṭhiam ṭhiam ko zeitluk man in ro ulhmi na si zongah zeitlung thla a cammi na si zongah zeitlung cathiang a relmi na si zongah khan tukforh khawh cu na si ṭhiam ṭhiam ko ti kha tuzan ah nan sinah hngalhter kan duhmi hna cu si mu Cucaah cu tukforhnak hmang in cun Satan nih zeidah ai timhmi cu si ti si ahcun cu tukforhnak hmang in cun Satan nih ai timhmi cu Pathian fale hna kha Pathian fa kan sinak dirhmun bak in mu Satan nih cun chahpiak dih kha kan duh. Pathian fa kan sinak dirhmun bak kha chahpiak dih, phawipiak dih kha a kan duh. Mu Pathian i hawikomnak kan ngeihmi vialte kha chahpiak dih a kan duh. Bawipa kan i bochannak vialte kha chahpiak dih a kan duh. Mu cu tikah cun zoh hmanh u law Satan nih hin hmailei ah kan kal khawh lonak ding ah hin a caan ah cun he tiah a kan tukforh tawn. Tukforhnak hna a kan hnawh. Hmailei ah mu kal kho lo ding in khin Satan nih cun he tiah tukforhnak hmang in khan hna a kan hnawh. Cucaah cun dawtmi hna hi ka hmun ah nan rak ra. Bawipa vel nan co cu mu. Nun thlennak nan hmu cu mu. Ka a vai atu cu zei paoh sia ka tlun bak hin cun uh, pehzul ten tha ka va cang cang la. Pehzul ten Bible ka va rel cang la. U a ka tuah ṭhingmi sualnak kha cu ka tuah bak ti la lo. aw timi kha nan tlun hlan ah cumah thinlung mah rawhnak kha nan ngei ko cu asinain khatak khan nun ṭhen bak kha nei tinhmi si ko mu nun ṭhen bak kha nei timmi si ko bawipa thuk da hawikom bak kha nei timmi si ko na na van tlun tikah tukforhnak fak pin a rat tikah cun te cu tukforhnak nih cun hna an hnawh tikah cun okay Thla ka cam peng la na timi hmanh kha na huam ti lo. Bible ka rel peng la na timi hmanh kha na huam ti lo. Tahchunnak ah, kan upa pakhat khi thlacamnak tla a rak ra i nih ke a nunnak hi zu nih a tei takmi si. Bawipa vel a co hi ka bak ai mu thlacam nak tla ham Bawipa vel a co ai lawm tuk i timi cu ka tlun bak in ti ka innchung khur khar ka nupi le ka fale hi innchung khur khar pumhnak ka ngeih pi peng hna la Bible ka rel pi peng hna la thla ka cam pi peng hna la ti kha ai tin bak mi chu se mu makhat ti khan avatlung avatlung la ni kha rian zong kha a kol ko nan rian zong kha ol te khat a mu kho ve ri lo ma ti khan ina khan anupi le fale kha a phak tlawmpal kha cu he tiah thla a cam pin ha Bible van relpi ko hna na azarh hnihnak hrawng khan cun an nu nih khan rian ṭuan hi nei tim rua lo mu hi bang nai thathu se te bantuk khan ke satan nih khan te anupi lila mang khan ma bantuk a tu forna kha avan rat tik akhan achal bak ti lo le athai zig zan nei baka da si sai vak le zu cha vei chok bak ko chu phone man ka chon le ka tu than na ti ka tu than ti kha tlik zom nak ah thlarau le ah mu kar kan hlan nak ah hin tuk far nak he akan don khan tu ngai ngai khi arak si ti kha avan chim ka duh mi chu se tlik zuamnak ah ding tein kan tlik khawh lonak ding caah mu Satan nih tukforhnak hmang in khan he ti na kan no tukforhnak hi a phunphun in a ra mu thinhunnak zong a ra cu atuna cu thinhun ruang pakhat sa ko cu mah an nu nih a timi te bak kha a thinhung le a celh bak lo le hi tluk in kai thlenmi i lawmh lo in a ka ti keimah sinah mu hi tluk in ava kai thlenmi i lawmh lo in mati na ka timi cu ka celh bak lo siamah man ku ka celh bak lo ka tuar kho bak lo le zei po se se kai thlenmi a duh lo ka ti ti ti chu mu kan nu ning kai thlenmi duh lo zu ka dimmi zu dim bu rian ka tuanmi duh deuh mah ca cun ka celh bak lo le ka kal le ka vei cok ko ate kha Tukforhnak cu a phunphun in ra. Thinhunnak zong ra kho. A cheu cu ṭihphannak zong Satan nih khan a kan tukforh khawh. Uh, kha. Ṭihphannak a rak rat tikah, aw li ka chim ti la lo kan ti cu mu. Bawipa dawtnak kan van theih cang hnu cu, aw li ka chim ti la lo kan ti. Sinain thil pakhat khe kan van ton tikah mu. Hi bia, hi a hmami bia ka chim ahcun pakhat khat ka si sual lai timi kha kan ṭih caah khan Cu ṭihnak ruang ahcun lihna kan chim ko cu mu. Kha. Cu tir lih kan van chim tikah ni nuam maw nuam naisai hlah. Kan i nuam naisai lo. Satan nih khan kha ṭihnak hmang te kan lih kha he tiah a kan chimter. Kha. Cu hnu ahcun dawtmi hna, Satan nih hin mu a phunphun in a kan tukforh. Phorhlawpnak zong in a kan tukforh. Phorhlawpnak zong a kan tukforh. A cheu cu thla kan van cam, cathiang kan van rel, ro kan van ulh tikah khin i tangdornak lei tu si lo in khin mu i phorhlawpnak tu ah a hmang mi kan um ve cu mu ai ka thlacamnak tlang zong ah a um mi a um ko ma van tu kha mu khi uh, ni som le an ulmi si ma lo kha khi ze kan ti lai nan ni ni zai za da nan ul hna van ti chu mu nan ul hna van ti e a he ni kul ni khat am van ah kul khat na chu olte ko chu van ti na pakhat van ra ni somli kul ve ko la hi van te ma khan Ni sawmli kha a van ul anih kha ai pum kho tuk lo. A rak ra le siamah mengku a ka tu hawi ti ziah ni sawmli kul la timi khi a pum hmanh ai pum khawh ti tung lo tu khi a chei hua ha tung la lo ti nang kei cu hung ka zoh bak hi ka ṭhawng bak hi ti le ni sawm tu bam pak ah kan ani ka a tho ti lo hi pa hi cha ta kho te bla lo ati mi tu ka ni sawm thum in a thong chiam ham le ava chom piak ping cho o ava kal e ne ngol ko lo ne ta kho ngai ham ava ti ati lang wa adok nak a cha ama tu kha a va holh tuk na te si ko la he ta khan kip akal chu te va holh tuk na te si ko la o ka sizung man aphan de zedah ka chim tu ka dot mina tuk for nak te me hi Satan hin a phunphun a hman. A phunphun a hman. Hakkauhnak zong in tukforhnak hman khawh ṭhiamṭhiam. Cucaah cun zoh hmanh u. Bawipa hi kan i tong ko ee. Thla kan cam ko. Baibal kan rel ko asinain dawtmi hna mi cheukhat cu kanmah ca lawng kanmah ca lawng mu. Okay. Satan nih khin hakkauhnak hmangin a kan tukforh. Cucaah cun dawtmi hna, nihin ah hin minung kan sinak ah hin derthawmnak kan ngei cio dih weakness derthawmnak kan ngei cio dih le ka derthawmnak le na derthawmnak ei lo men la lo asinatein satan nih hin kan derthawmnak hmang bakin a kan tukforh cio Kan derthawmnak hmang cio in Satan nih a kan tukforh cio. Tahchunnak Satan nih ka hi zun ah ka tukforh lem lai lo cu. A ruang cu zu cu a duh zong ka duh mi si lo cu. A rim hmanh ka theih duh lo cu. Mah ruang khan Satan nih khan zu te hna le kuak te hna le mu khi sahdah te hna khan a ka tukforh la lo. Zeicaah khakha cu ka derthawm nak si lo cu. Cucaah cun kan theih dingmi cu derthawmnak kan nei cio i cu kan derthawmnak hmang in cun Satan nih hin aho paoh khi a rak kan tukforh cio. Tahchunnak a cheu lei cu tangka a tuk tuk men um le tangka ngeih hi a ṭha ko. Tangka ngeih hi a sual ka ti bak lo mu. Oh, tangka ngeih cu a ṭha ko cu a sualnak um lo cu nain tangka duh tuk tu cu sual a si tiah Baibal bak nih timi si mu. Tangka ngeih cu ṭha ko. Kan chim hna la aw, aya tangka ngeih cu a ṭha ko na ti. Tangka cu a duhmi pa an ngei cu nan ka ti men la. A si lo, tangka duh tuk a ngei lomi an tor ko. tangka a duh tuk i a ngei lomi an tor. Uh. Tangka ngeih cu a sualmi si lo, a ṭha ko. Sinain tangka duh tuk cu ti Baibal bak nih mu sual a si tiah ti. Cucaah cun dawtmi hna, Na derthawmnak hi tangka duh tuk hna a si sual ahcun mu tangka lawng te mitthit tangka duh tuk hna a si sual ahcun tangka duh tuk a si sual ahcun zeitik hmanh ah Judas Iscariot kha philh bak hna hlah usih mu Judah Iscariot kha philh hna hlah usih Luk thong ṭha hleihnih cang hlenga kha van kau ta hmanh usih Luk thawngṭha Luk thawngṭha dal hleihnih cang hlei nga cun annih nih an dihlak in a vun thawh hna i ralring tein um u hak kauhnak ka i veng u zeicahtiah mi an nunnak taktak cu zeitluk hmanh in rum selaw a thilri hi a si lo tiah ti Mi an nunnak taktak cu zeitluk hmanh in rum selaw a thilri hi a si lo tiah ti. Cucaah cun dawpmi hna, na derthawmnak hi tangka duhnak lawngte tangka lawngte mu zeitindah tangka ka hmuh khawh lai zeitindah tangka kai khon khawh lai zeitindah tangka hi mu tam deuh ka ngeih khawh lai timi lawng tein na khah sual ahcun mah bantuk caan ah khan oh Judah Iscariot kha philh hna hlah si ti kha Jesuh misom kan duh hna cun a chiu cu ti bawipa nih hin rawl hmang in a kan tuk forhmi kan um ve rawl a duh bakmi kan um ve cu le rawl a duh bakmi kan um ah khan cun rawl lo in a um kho lo phun na si ah khan cun Satan nih khan cu na duh tukmi hmangte cu an tuk forh ko lai na derthawmnak te kha taktak ahcun Pathian nang kan duh deuhmi paoh hmang khan a kan tuk forh ko lai cu Satan nih cun Pathian nang na duh deuhmi hmang paoh in kan tuk forh ko lai maca cun Satan nih rawl lei in Na derthawmnak kha rawl lei a si cun Satan nih rawl len tuk forh bak ko lai. Mah bantuk caan ah khan ka dawtmi hna, Baibal cu chung ṭhiamṭhiam ah mah bantuk lio caan ah khan ti Esau kha philh hna hlah u si ti kha Jesuh min sawm kan duh hna mu. Esau cu mu rawl ruang bak ah a fatter sinak bak kha a zuar ko cu mu. Rawl voikhat pe hang le mu rawl voikhat einak ruang bak ah khan a fatter sinak bak ah a zuar ko. Hika hin pei kan naupa pakhat nih sawmli rawh u la a rak ra le a calh bak ti lo le an ni riatnak ah khan a thli tein community hall ah va kal le sampi ovei chung amah tein sampi ovei chung le a va ei ni sawmli kal ding min an ni sirinak bak va sampi a va chung le va ei le a thaizing su ko ngol la ti bak si ko zeitindah na ngol la peh ko ka ti ka ei cang ati zeitik ah dah na ei manh ka ti zan le ah khan ka cal bak ti lo le kan hau at na ka pe la lo ti ka ka thei le keimah tin kai chum la ka ei cang ti ah ka ti mi cu i sau pe no lo lai cu ka ti i sau nih cun ro voi khat ei ruang baka a fater sinak kha A zuar bak ko cu. Cucu dawtmi hna, voi zeizat thlen ei kan ti lo cu voikhat te cu si ko cu ka ti. Oh, Vanthla kan cam piak ṭhan le Bawipa nih peh ko seh ti a peh le mu ni sawmli cu a peh ko ee. Sinatein nihin ni tiang luatnak a hmu kho lo. A nun hi ṭemṭawnnak a khat. A nun hi a luat kho thai ti lo. Asiloah dawtmi hna, nu le pa sualnak hna si sual maw? Aw nai hrawng cu mino tete nih khin ca an ka kuat tawn i mah ca an ka kuat mi ah khin ka ngaihchiat ngaimi cu teh aw amah nih khan cuticun ca a ka kuat amah nih khan cuticun a ka ti tiah an van timi pawl khi dawtmi hna nan khuaruah har tuk lai. Pathian rianṭuantu tampi an si. Nupi he fa he ummi lawngte an si. Aw cakuat mi bak hi an rak ka kuat. Mah ca an kuatmi keimah an rak ka kuat chin. Aw, mah an cu kuatmi hi an nupi le an fale nih khin hmu hna seh law thawngtha zong chim ti hlah ti an ti hna men la. Oh, kha kan der thawmnak hi Nu lei hna, pa lei hna, nu le pa sualnak lei hna a si sual maw? Khoika zawn tiah dah na nunnak ah hin tukforhnak he nei doh ral ve? Na nunnak khoika zawn tiah hin dah tukforhnak he nei doh ral ve? Tukforhnak timi hi sualnak cu a si lo. Tukforhnak hi sualnak a si lo. mu ka nolh rih lai mu tukforhnak hi sualnak a si lo nain zeitik ah dah sualnak a si ti a si ahcun cu tukforhnak tang i nei pek i na cawlcangh tikah cun sual a si cang mu tukforh hi sual si maw si la Ya, Satan zong nih cun Bawipa Jesuh cu tukforh ko cu. Nangmah cu Pathian fa na si cun lung hi changreu a canter hna ngat ti i cu a tukforh mi bia tangah cun a cawlcang lo cu Bawipa Jesuh cu. Zeitinti? Minung nunnak hi ti le rawl lawnglawng si lo, Pathian kan a chuakmi bia hi a nunnak a si tiah Cathiang nih a ti tiah mu. Pathian bia tu kha a hman. Pathian biatak tu khan cu tukforhnak cu a leh i a tei ti kha kan hmuh khawh. Cucaah cun tukforhnak hi sualnak a si lo nain zeitik ah dah sual a si ti si ahcun cu tukforhnak tang i cu tukforhnak tang i naa pek i na cawlcangh tikah cun cucu sual a si cang. Cucah cun pei Bawipa Jesuh nih tukforhnak chungah nan tlak nakhnga lo i ralring u tiah a ti. Tukforhnak chungah nan tlak nakhnga lo i ralring u tiah a ti. Cun dawtmi hna, tukforhnak cu zeidah a si rih timi ka van chim lai mu. Tukforhnak cu zeidah a si rih ti si ahcun sualnak cawngia a si. hmuh tukforhnak cu sualnak hi hei tiah Satan nih khin za u a nuam tuk la hi mehin na zoh ahcun na di a riam la mehin na tuah ahcun na di a riam la zoh hi nei nuam tuk la timi kha hei tiah sualnak kha cawngia mu tukforhnak timi cu sualnak cawngia khi si mu thil cu an cawngia dang cun kan cawk deuh ko cu kan ngakchit lio zong si ko cu an cawngia deuh pohmi poh kha kan rak cawk deuh ko cu. Vivi hna an rak cawngia le ei din kan rak duh khawh ning. Super coffee a timi hna kha mu. Kha kha tomi in tin ha rak si kho o. Ah, cawngia lai ka rak za tuk ning hi. Kan ngakchit lio rong rang hi mu.

atu menequin te khi minu khi mu ma i kan thruk mi theng te khi ma hi te hi an ti le color zong kha kan chong ye i minu te kan thruk mi kha kan ban top ve cho me khi ke an thei lo le se a minu khi do ai do tuk chang chu a mi ni khun khi do ai do tuk chu asam na kam van asan akir phun khi van um chumu thi na kam van oi aba di khin amak tuk cho atung sa ngai cho kai labang cha mi ni khun khi thil ka thleng kho lo thut dan ke dan na ka ma ban tuk space kam van shup mi ki asata hal tuk chang cho o fangkul man si zong ai do tuk chang cho aman zo la le atu malaysia khinte tuluk khi chu an hei tongh le khoika thlu um an hei kan til kan hei chana male nu pawl khi hei hitin an ti an vei an dir pakan dir no la le hi ka hin athar kan pek na la ka ti zong khin an du la lo mi hi hong kan phoi piak an ka ti chu ruk than a har athar um ko ka ti zong khan amoy ini ini mai kan du ti bak se ko saya mau ini saya mau ini an te mahi ka duh mahi kan du te e kha kai chung duh mi chu te tuk for nak ti mi chu ṭhat lo nak chongia kha si Satan nih cun ṭhat lo nak a chongia thiam tuk le ho nuam tuk ding pungsan khin mu he tia a kan chongia no nan ka kharap bak ase ṭi nung kho tuk Tukforhnak cu ṭhatlonak cungiah si i zungzal miaknak nakin chikkhatte nuamhnak thim khawhnak caan ṭha a si. Tukforhnak timi cu zungzal miaknak cha in chikkhatte nuamhnak i thimnak caan ṭha a si. Cucaah cun duhthimnak um Zungzal nunnak maw nei thim lai, cikhat te nuamhnak dah nei thim lai. Zeidah nei thim lai? Tukforhnak timi cu ṭhatlonak congia si i zungzal miaknak cha in cikhat te nuamhnak i thimnak caan ṭha si caah khin zeidah nei thim la? Zeidah nei thim lai? Dawtmi hna, cikhat te nuamh ma nei thim lai i zungzal nunnak sungh. Asilo cikhat te cu van tuar ko, van i sum ko, van in ko i zungzal nunnak dah kan i thim lai. Nei thimmi i palh sual lai ci. Dawtmi hna, zu nan ding cu mu, nan dil lo cun cikhat te a nuam cu. A thaizing a nuam hlei ti tung lo. Cu ruang ah cun dawtmi hna nan sunghmi thil a tam khawh ning. Cu ruang a cheu cu diyu ai nan nem i a cheu cu nu le va nan i si nan i ṭhen. Kha tiang lawng a dih lo cu te. Sualnak na tuahmi hi aw na tuah ah khin a dih rih lo cu. Na zun dingmi um cu kha a poi tukmi si cu. Na tuah lio cu a nuam ko lai nain khatiang lawng a dih lo cu te mirang nih consequence an ti khi a um bak hau cu cucaah cun tu zan zong ah hin cikhat te miak nak ma nei thim lai zungzal nun nak ka van in ti tu hna la mu kha poi zungzal miak nak ma nei thim la cikhat te nom nak Amah lawng nih vun chim tuah seh. Zungzal. Biatak ma? Hmm, kai lawm. Aw. Ah, nan i olh tuk ee. Ka in cun aw, dopi na. Zungzal ti cu a ol ko ee. Nain, kha, an chimi kan ni chingchia ko lo mo. Okay, hel rih ning ka pa Mary pa zong kha na tlung deng cang i zeitik zeitindah cikhat te nuamhnak ma na vei thim la zungzal miaknak dah ṭha tuk e cun ho thla ka van hal rih la kha ami Zungzal miaknak maw cikhat te nuamhnak? Ha? Ah, miaknak na van ti le zungzal na van khan ṭhan ti. Atu cu vai phun kha cu ka si na ti ti la me maw? BQ e zait na ti me? A laan kha zei ka rak si na ti hme? A laan kha zei ka si na ti kha? Aw, atu cu ka na ti ti le ma? Nei thim ti la maw? Mm, ṭha tuk. Oh, kha. Hlan ah cu kha bak kha ka si ti chaw aw. Oh. Kha, A si. Hmurka in cun zungzal nunnak ti cu kan ti dih tu zan ah. Nain tukforhnak kan in tikah zeidah kan duh deuh timi ah a lang tila. Tuzan ah cun zungzal miaknak kan ti dih. Le tukforhnak na ton tikah a lang te lai. Atu cu na tong rih lo, a lang rih lo. Na ton tikah tuzaan na chimmi bia rak philh te hlah. Pathian hmai dawh na chim hi aw. Pathian hmai le Pathian fale hmai bakah tuzaan ah nan chim caah khan nan nunnak tukforh cu a ra bak la. Tlang zong hin a ra kho mi si. Vai inn zong hi phak hau lo in hi tlang tia hin tukforh nai ton lengmang si ko. Cucah cun Tukforhnak kan in tikah zeidah kan duh deuh timi tu ah khan zungzal miaknak maw na duh deuh cu khat te nuamhnak dah timi cu na rak ton tikah a lang te lai ee. Cucaah tuzan i zungzal miaknak na timi na bia te hi rak philh te hlah law ti kha tuzan ah Jesuh min sawm kan duh hna. Minung tampi cu cikhat te nuamhnak an i thim tikah, cikhat te nuamhnak in an nun tikah an nunnak cu ai ling telet bak ko. Ai ling telet bak ko. Cikhat te nuamhnak nei thim cu na nunnak hi ai ling telet lai. Mu. Mingan a si dingmi tampi lamkam an um. an duh thimnak ruangah zungzal nunnak nakin chikkhat te nomhnak miaknak an i thim deuh ruangah pathian riantuantu ding simi mingan a si dingmi tampi lamkam an um cucu malaysia tukum ka va kal ah khan keima bak nih ka mit nih hmuhmi si atu zuri khem um ya khin bible siang kai rak di cangmi mu taksa le zong in te cawnnak a sangmi tampi ka va ton hna. Cucu lamkam an um le kan naupa pakhat te nih khan avei i chawhnak ah khan hong kan la cang lo kan celh ti lo an va ti le a lak hna le chiah mi hna khi an si minung hlei khat hmun khat ah hmun khat kha cu minung hlei sarih man si hlei thum dak cahrawng an um Cu hnu atu hi mah bantuk zurkheamh kha kei palh lo cun CCF si maw mah nih khan atu kha kan van tuah ve la ti bantuk thawngpang ka theih mu kei palh lo ahcun an tam tuk an tam tuk an tam tuk Kotaraya hrawnghrang kha Chongkat hrawnghrang kha a party a ka cah min um le mile party kha chawngkat ah um ti an ti ka va kal cu ngaihchia ti si mu kanmah laimi zong ka va ton hna lamkam te ah khan ṭhutdan cung te ah khan lin lak le tho lakah an rak it ko cucu zungzal miaknak nakin cikhat te nomnak an i thim ruang ah maka khan phak mi si phak khawh tuk si US zong ah phak khawh tuk si Na nunnak ah hin zungzal miaknak maw nei thim lai, chikkhat te nuamhnak dah nei thim lai. Tuzaan ah keimah pumpak thazaang pek kan duhmi hna cu zungzal miaknak i thim deuh ko law. Tuar ko, tuar ko. Tukforhnak na ton tikah Bawipa nih an bawmh lai. Biaceihtu dal he ruk kha kan kau ti la lo caan ruangah. Zohmanh u law, dawtmi hna tu zan ah zungzal miaknak nak in cikhat le nuamhnak ai thim duhmi na si sual ahcun Caan la hmanh, caan la law biaceihtu va rel dih hmanh. A hlei in biaceihtu dal hlei ruk va rel hmanh. Mu biaceihtu dal hlei ruk khi va rel law mu Samson nunnak ah khin bia a chim ko. Mu Samson nih khin bia an chim ko la. Na rel ahcun mu biaceihtu dal hlei ruk khi na rel ahcun mu Samson nunnak nih khin na nunnak khin hngalhnak an pek ko lai. Chikkhat te nuamhnak i thim cu ṭih a nung tuk an ti lai. Mah ca thiang khin na rel ahcun ti Samson nih an ti dingmi cu a fiang tuk. Chikkhat te nuamhnak i thim cu ṭih a nung tuk an ti lai. Nuamhnak cu a ṭha ko. Nuamh hi a ṭha lo ka ti lo. Ngaihthiam vom peng ti khi ka ti lo cu. Nuamh hi dawtmi hna a ṭha lo ka ti lo. Thiang tein i nuamh khawh si ku cu. I lawmh khawh si ku cu. Nomnak a ṭha lo ka ti bak lo ka dawpmi hna nomh cu ṭha ko nomh duh tuk a ṭha lo. A cheu cu an van i nuam ko nakin ah zu van um su law a van nuam chinchin hna eh. ai nuam tuk mim cang eh. zu van um su law oh ah mah hin ah nungak tlangwal hna van i telmi hna su law oh ka phun phun A nuam tuk hnga mu. Nomh cu a ṭha lo ko ti lo, a ṭha ko nain nomh duh tuk cu a ṭha lo. Nomh duh tuk cu ṭha lo. Sualnak an kalpi khawh. Sualnak chungah an luhpi khawh. Zoh hmanh u law, bia i hal hmanh u si mu. Samson nunnak ah khan zan khat te Chikkhat te nuamhnak kha a nun chung vialte mitcaw cu a phu bak lo cu. Zankhat te, chikkhat te nuamhnak ruangah a nun chung vialte mitcaw cu a phu bak lo. Uh. Samson kha za u, nu ah a tlu cu mu. A donghnak cun a mitmun khoih piak cu mu. An ti ko lai. Zankhat te chikkhat te nuamhnak ruangah nuamhnak nei thimi ruang i zungzal tiang mitcaw cu a phu lo ee an ti ko lai. Cucaah cun Naa thimmi lila hi zungzal miaknak a si ahcun zeitluk in dah ṭhat hnga? Kha a si ahcun tukforhnak ka tei lo, ka tei lo, a ṭhawng tuk kan ti peng cu aw. Satan nih a ṭhawng tuk ee, tukforhnak hi tei khawh bak si lo kan ti cu mu. Tawpmi hna mah kan i hleng, kanmah le kanmah kan i hleng. Ya si nih cun Josef zong kha tukforh tong ve ko kha. Josef zong kha tukforh tong ve ko kha. Potifar a nupi hmang bakin tukforh ta kha a lem peng kha voikhat lawng si lo kha hong ka ihpi ko tiah he tiah mu a lem cu mu kha mah lo ka a bawipa hman um lo cu mu kha he ti a lem ko cu mu nang la kei setan kan nei bu le se tak tak ka cun tu fur kan tong kan ti mani kan ma deu i kan sarwa kan ti a cha na cun o Joseph zong cu tukforh a tong ve ko co. Nan zoh hmanu a zam tak. A zam tak. Dopmi hna, na zam tak mi thil um hau hi aw. Na zam tak mi thil um hau. Aakhah, zeipaoh sia kan i tong hna la, kan i hmuh lonak hna sau kan din hau, an i ti ahcun na ṭhut ve i nei sum khawh lo ding si cun kal hlah. Zam tak ko. Josef zong a zam tak ko. Macapei tuchun ah ka dawt he leng ah kan chuak i tutan cu vai na tlanvel lio i na hawikom hna na hmu ve hna maw tiah khan bia ka ruah cu an rak um ti lo i cu tluk in a ka ti le satak e ka hei ti bia kan hei rua i ka dawt ka ti hawi te ya makha na kalnak ah khan a hlan ah khan vai nan i theih balmi an um bak lo ma ca hi tin hal mu na dom mo ti mi ka hei kherh lei pa le na thak mi hna me sei hna ca i kuat mi hna um ve lo mo khei ti le a kha cho ka ngak chet leo i na dom mo hei ti i kha vial kha sa ko cha hi ti o sa ta te a ka dol aka te hoite tu chun nai ten chu mino pol ni mu nungak tlangvel kong khe behal nak khe a kan ngeih e le mah khin ka timi hna cu a ka te mo nan nin ni uar leo hin nam hmur in ham bak la ti ka ti na ti ka ti na te a ruang cu a ka te mo vai mur van in hap nuwa khan chun sol nak chung zong han tluk ol tuk mi se chang le nam ma ni khi mu boundary khi nan chi hau muhi tiang timi khi nan chiah bak hau tiah ka cawnpiak hna e te kei nih ka thomi cu o se nang hi nungak nan hambal ve lo le na chimmi bia cu nung bak ko la ka ti o le ka li lo bawipa nih keimah mu nupi caah ka pek a ka ti lio zongah hin an kan kan i hal hnu zongah khin mu zeihmanh a ka ṭhih lo. kan i um tikah a ti ko. Kut tlaih vial khi si ko. Kut i tlaih vial mu. Na dam maw ti i ka phak i kut hei i tlaih vial ti khi si ko. Ka chim duhmi cu, Josef zong kha tukforh ah ton ko e ti kha ka chim duhmi si. Asinatein a zamta, a zamta. Biakhiahnak dang kha a tuah. Tukforhnak a ton tikah, zoh hmanu law, tukforhnak an tonmi khi ai lo ngai cu. Josef zong a siah maw, cun Samson zong si ah khin tukforh an tonmi khin hu veve hmangin si. Nain an tonmi tukforhnak cu ai khat nain an biakhiahnak ai dang tuk. Biakhiahnak an tuahmi ai dang tuk. I tukforhnak cu dawpmi hna kan ton ko lai nain kan biakhiahnak nih khan bia chim tuk te lai biakhiahnak an tuahmi kha ai dang tuk hringhran biakhiahnak an tuahmi kha ai dang tuk hringhran zohhmanh u law an tonmi cu ai lo ko nain biakhiahnak an tuahmi kha ai dang biakhiahnak an tuahmi kha ai dang kha timote cu kuat pahnihnak dal hnih kul le hnih kha van ka ohan a si timote cu kuat pahnihnak dal hnih kul le hnih Timote cu kuat pahnihnak dal hnih cang kul le cang hnih tlanvel lio pum saduhnak kha zamtak i zuam hna law kan bawm ko tiah Bawipa sinah thla a cam lengmangmi hna he dinnak le zumhnak le dawtnak le daihnak kha kawl i zuam u. Tlanval lio pumsa duhnak kha zamtak a ti bak ko kha mu. Tlanval lio pumsa duhnak cu zamtak i zuam law a ti. Zamtak i zuam law. Kan bawm ko tiah Bawipa sinah thla a cam lengmangmi hna he dinnak le zumhnak le dawtnak le daihnak kha kawl i zuam u tiah a ti. Baibal nih pumsa duhnak cu zamtak u. Cucaah cun hiti deuh ka van chim la mu. Na din lo dingmi cu a zoh zong zoh duh hlah. na din lo dingmi khi zoh hau bak lo. Mu. Cucah cun na nupi ding si lomi zong khi na nupi ding si lomi khi he tiah va dai an hau lo. Va tuai len an hau lo. Atu cu minung hi ka khuaruahhar tuk nu zong hi chawtmi pathum pali an ngei. Pa zong hi chawtmi pathum pali an nei. An hau deuh i an nungak an tlangval si zong hi an i fiang hna ma ka ti. A mak tuk cang. Oh. Din lo dingmi cu a zoh zong zoh lo ding si kaw. Zoh ma e ka ding la lo i pang na ka tei te man zoh lengmang man na mitthi la lo patuk ti an lak ko la a ruang cu ka chim lengmang kan chim na la kan nu pakhat ka hi ka tlang rak ra chu group kin an rak ra ai siam a meng ku sa da bakin luat hi ka du tuk le thang ka cham piak ti cho ka van in chim ta man la mu ka rak luat bal chang a ka te na bakin vai ka hmom than la tu hi chu ka ti tuk chang ka ti chu zeitin ka til la ti mi chu kan nu pa bak hin te sada kan du tuk te kan du tuk ti le a makha si te ka ti ka ka van ifyang pa te thong tha an nge nak thong mo phet ani du ti mi ka van ifyang ti lo makhan biak kan ni ruwa te a ze po sia mu hit tlong sa da ni hin ai kan sal mu sa da ni ma tlong an hei kan up ma tlong an hei kan sal ma cha chun zai po se kan nu van sa da hi kan kan hmawm ti la lo tiah khan bia kan khiah te le kan sahdah kha le tam ngai a tang rih ti le kan timi cu sahdah hi a vei leem tuk ve amah nih mu hi kan hom ruang ai nau man chuang kho lo bantuk in kan vu um mah cha cun vei kan hlonh la lo Cabuai cungah khin paper towel khi kan chiah la le sahdah kha kan thoh la le sahdah kha kan bungh la le mah kha kan kal pah kan kan van hnim la le sahdah kan i hmawm nai sai la lo hi zoh hi kan i duh nai sai ti lo kan ti la tiah khan an i ti le sahdah cam bungh le paper tower cungah khan riantuan lai khan an van him le ai kan i hmom nai sa lo lo e sa da an ti lang kal ta le ni ze ma zan ro no kan ka van him le athu tuk le ka chel bak ti lo le ka lak le ka hmom ti ma nu bakin chun ka zual ati ka hmom dan ka zual bakin ka zual te dawtmi na nangmah le keimah te nan in seh tan i tup forh tim hlah usih dai te no mu si na chei lehlam la setan ka tuk forh hau lo na rian zong sa lo na rian zong sa lo lai le khat an rak uar ngai chu zu din eh vai zu ka hlen la setan pa ka hlen la nei ti cho ho kan ni ki lung tel sang kan um le se pi sang bung sai rak um chu zu dor khi mu le am van pian thar in khin maw kan pale tluang zu group crew sem van tuah kha mu thlen nak ngan pi tlung chu mu ma i bung sain kal to mi kha am man i thleng cho ak se tan ai lem ma khat lu khan an hei kan tham zoom hangin tu chu setan ni kaleng la zu dim pung sang kai kal ter la le kaloi lan hei ti cho voi thum ro zu an lut paduk ko chu anga lo dot min na anga lo mi thil kha tu hau lo Sako lo maw? An an ni kalter cu zeiba cu zei kan tuah ha ka ti kai fiang bak lo. Kai helter la le setan nih an din la te aka ruah la le ka ding tung la le vai chei se nei ti cu o. Le an hei hel asi amhan an ni khat nak chan loi ani ni nan loi ani thum na rong chu ne mam am bu lut chang le ri ma ri lo ne chak le sang khin an hong tum chiam le tang lama hin kan ni chakan rak um chamu An rak i vua pah hna cu ei. Kha, dawt min hna. Zoh hlah. Na mit zaw in ngia hlah. Na din lo dingmi kha zoh hlah. Na zuk lo dingmi kha zoh hlah. Na nupi a si lo dingmi ka he te va zoh duh hlah. Na nungak si lomi ka va ngia duh hlah. thil thuam zong khi kan i cawk khawh lo ding mi va thong tham zong hau lo kan ni cu kan tong ai kan ti aman kan zo tangka ngai te kai cawk te la kan ai ki o ka ka kan thin lunga um chang hoi chu selo dot me na Na zohmi hi ne ralrin pak hau. Cucaah cun David zong hal law an ti pak ko lai. Zeidah na sin in nun ka cawn dingmi si ti lo. Zeidah kai ralrin dingmi si ti David hi hal law an ti pak la. Zeidah ka zoh timi kha vai ralring ko an ti la. zeidah ka zoh timi vai ralring ti bak lai. Ani zong zoh ma nu mu pasiba ai kholmi a hmuh tikah cun a celh ti lo i rak ratpi u ti a nupi bak ai tuah kho cu khah van tuang hmanh u hmu hlah sir ai tuah la lo cu a hmuh tikah cun van ratpi u ti hna i ihpi ko cucaah cun na zohmi ralring na telephone chung zong zeidah na zo timi ralring zoh hmanh u if zong kha Thingthei kha mitthla ngai si tiin a van zoh hmuh tikah cun zoh hmanh. A hmuh hmasa cu mu. Mitthla ngai si ti a van zoh tu cu a hnu cu ai bak kho cu. Na zoh lengmang ah cu mu. A donghnak cu na lak te dingmi khi si. Mah cah cun kan tong lo dingmi kan tuah lo dingmi cu kan mitsung nih khin zoh duh hlah se ti kha tuzan ah Jesuh misum kan duhmi hna cu si cucaah cun dawtmi hna Joseph nih cun a hmaanmi biakhiahnak a tuah zei ruangah khoika dah ka kal lai ti kha a hngalh Joseph nih cu khoika dah ka kal lai ti kha a hngal Zohhmanh u law dawtmi hna, a farimi paohpaoh hi lak ding si lo. Free paohpaoh hi lak ding si lo. Free paohpaoh hi duh tuk dingmi si lo. A free kan dang. An i ti zongah ti fari pohpoh hi ka cah ṭha lo timi va hngal cang. Fari pohpoh hi lak dingmi si lo. Zei ruangah a farimi pohpoh nih khan luatnak an phakter kho lo. A farimi thil pohpoh nih luatnak an phakter kho lo. A to nu pakha zong nih a fari se rak i pin ti so lo. A fari pei si cu men pe kho lo te ti sual lo. Cu ni i pimi nih khin na nunnak a luatnak an phakter kho lo. Cucah cun dawpmin ah a farimi paoh kha vei lak hlah u. Zeiruang a farimi paoh na ca an ṭha lo. A farimi paoh nih ka luatnak an phakter kho lo. Cu ruangah dawtmi hna, Pathian nih duhthimnak a kan pek. Duhthimnak a kan pek. Nei thim khawh. Zeidah na duhthimnak si lai tu zan ah cikhat te nomnak me dei thim lai zungzal miaknak dah nei thim lai. Panihnak ah asin nih cun tukforh kan tong dih ka ti. Asin nih cun zeitin dah tukforhnak kan tei khawh lai makha biapi cang. Okay tukforhnak kan tong dih. Zeitindah tukforhnak kan tei khawh lomi hi thlacamnak tlak a rami a tlung laimi paoh ning ka hal pengmi si siamah banku ka vat tun te khan tukforhnak cu ka tong la se ko ma khi ti khan zeitindah ka tei khawh la timi bahalnak um lengmang i tu zan cu Bible pakhat te tun kan van zoh lai i Rom dal riat cang hei thum adonghnak ah khate khan kan khan hna la mu Rom dal riat cang hei thum Rom dal riat cang hlei thum nan mihring sining in nan nun ahcun nan thi ko lai. Sihmanhsehlaw sualnak nan tuahmi kha thlarau in nan thah ahcun nan nung lai. Nan mihring sining nan nun ahcun nan thi ko lai. Sihmanhsehlaw sualnak nan tuahmi kha ti thlarau in nan thah ahcun nan nung ko lai tiah ti. Cucaah cun dawtmi hna tukforhnak cu kanmah ṭhawnnak le thazaang cun tei khawhmi si lo. tukforhnak cu Pathian bia le Pathian thlarau thong lawnglawng in kan tei khawhmi kha si. Cucah cun tukforhnak kan tei khawhnak hnga ding cun kan taksa bak kha thlarau nih uk bak kha hau mu. Tukforhnak kan tei khawhnak hnga ding ahcun kan taksa sinak bak kha a thih bak a hau i nangmah kha thlarau nih an uk a hau thiang thlarau nih an hruai a hau cu tik lawng lo cun na tei khawh la na taksa duknak na taksa sinak a ṭhawn tuk i mu Thlarau le na der tuah cu tu forhnak na tei kho la lo. Zoh hmanh u law tahchunnak ai hei chim ko ning mu. Mi kong ceih huam tuk mi zong khi ti rul sau don ula chu an huam ti lo. Zeirong kan huam ti lo ti se cun an taksa sinak kha a tla tuk cang a van zor tuk cang ti khan holh hmanh kan huam ti lo mi kong ceih cu chim lo mu holh hmanh kan huam ti lo cu kha ro kan ult te acun taksa ro kan ei lo nain pathian bia thlarau ro sin pathian bia kha tampi kan ei cang chumu mah te acun satan nih khan mi kong ceih ding man in kha leo a khin hong kan tuk for sulo ni sau deuh nu chum biruah khan nan huam ti la lo mi kong ceih zong nan huam ti la lo Zeiruangah na taksa sinak kha pei a zor thluahmah cang cu. Thlarau nih pen uk thluahmah cang cu. Thlarau sinak a ṭhawng deuh cang cu. Nangmah na sinak ah khan mu, na minung sinak kha a zor thluahmah i mu chunglei in mu. Thlarau lei khan na hung ṭhang thluahmah, na ṭhawng thluahmah te ahcun ol tuk in na tei ko cu teh. Atu ah phundang ruat hlah ulaw atu an ei kuh awng kha ra kho lo ti tuzan cu nihin cu an i sawmli nak si cang cu mu. Atu ah khin zu va pe hmanh u a duh la lo cu. He tiah man lo si va ding ko ti manh ulaw va lem lengmang hmanh ulaw ai ai sorry bak si a si kho bak lo i an ti ko rai cu. Vai aw a thawhnak van chim ka dun ngakchia family pakhat an ran pa lawng tu pathum an si maka ani el langmang bia ani el langmang pastor nu nih khan road an ul hau aga ti le road ul hau aga ti le ka va chim na le an du lo road na kan ulter chu kan tung la an ti le pastor nu ka va chim ta le road na kan ulter chu kan tung la an ti te okay asi le ul than na la si aga ti azan le cha ni thua arvi bakin ani thua na le ani vua an i vua le makhan an i vuak te khan an ṭap cang cu mu mah tik anu nih a kau le hi ka fa le ni vua ka te ha arvi te kha an hrawh mi um cu an i vuak nak ak le man to ro ak cu kan pi ke va chim hau cu mu le kan pi ka ka va chim cu a khit an se la an i fai sol le makha sit ka ka van til faster ni ak tin cu ro ka ul na se la cha a tha tung an i vuak ko nga lo ti rawl an ei la lo le an tham la lo le an i vua kong atu cu ruat nei le an thong tuk le an i vua ti le a chim leo a khin cun a rawk ka thei lo ka loi le ka loi bang ka tuak le lampi bang ka ni tlom oh a si pak he mu Zeiruang dah tu forhnak kan rak tei khawh lo? Kan taksa sinak mei cu a chah tuk cu. Kan taksa sinak ṭhawng tuk cu thlarau sinak kha taksa sinak nih a tei tuk cang. A tei tuk cang. Oh, cucaah cun tukforhnak hi tei khawh si ko ka dawt men ha. Pathian bia le a thlarau thawng tei khawh si ko. Cucaah cun tukforhnak na tei khawhnak ding ahcun Pathian bia nih uk bak a hau. Thiang Thlarau nih an uk bak a hau. Na taksa sinak kha a zor bak a hau, a thih bak a hau ti kha tuzan ah kan chim khawh tok seh law kan dih